wa ta ku u ku va n'wa josi wo kuma u hakela vakhanti i vecha ni xa xi lava ku pfuleka xi fana xa tiko rero hi n'wina kwihi yi ret hambi wa yi namba mali areto uwi dawino i amutwa mukhegula ah, u nga fa hi ku hlaya ah, ka u nga fa hi ka nene n'wina mhaka leswi ni nga suka mpundzu na gezi ra ku a ri fambile hi heti ni ku vhota ye n'we vakhandla hi vakhandla va ku khandla ntsena ni ho vakhandla gurupu va ni kremisi ni a family ha hi makumu hi swa ku sweswi ehe na bege ya mina ni yo vhe ni famba na bibele ni nga chelanga nchumu ni yo vhe ni tekisini kwalaya ha n'wa josi number one ende va ni vutisa ku hala va ku he kokwani joyina njhani ehe Ndzi vuya hi le ku hakeleni ku haya ka vakhandli. Ai, ndzi hakela kwale ATM-ini, swinuwata swa ka Absa swi ndzi pfune kahle, swa ka Khoza leswiya a ri khatazile wa kona swi ndzi pfunile. Hi, maphepha lama se wa nga nyika ya ku tala ke ni n'wina wini. Hi mani loyi wa la sayina hala? Ni n'wi vitana kumbe ta ni twa na yena ni n'wi nyika rin'we phepha a ta lesanyana, ehe, a kota ku joyina vakhandli, he n'wina wini. Hi, futhi Wa tiva na sweswi swi ta hi pfuna ka mundzuku loko wo tshika wu gondzelela u famba ta ha vitana sayini hala la ku n'wi vita ta joyina vakhani moya lowu va nga ta vona egula vanhu va tiko leriwa sayino humelela ya wena heyi yo ku vitana ku pfune ku tekeni kwahalani ndzi ri heyi ta wu vona ndzi ta yi hala khuluhukwa a ndzi ya joyina swin'wana ndzi hakela mali ya mi ya vakhandzi se ni hakeli ni thetha vakhandzi va koho va yo khandza eyi leswiwa ni nga swi joyinela swinele hi sesi ndzi ku byela na wongo yimela kule na sweswi leswiwani He kokwani va ri vakhandli leswi swa miganga swi yini yini yini swa ko swi tele kona u ta lesa va ta ku lesela vatukulu va wena se minchumu leyiwa va endlela ku loko u tshika u feliwa va ku nyika na ma 10000 im ehe va ku nyika na nasikana na vanhu va ku va ta tirhanyana masikunyana swi le ka wena swa ku joyina swa mali muni ku na swa ku joyina kusuka ka 50 rand u ya fika ka 100 Rin. Swesweswesweswiya, Senawo va ku tise na tihunyi, ehe, Baki va ku yi tisi, kasi va tise na va MC wa ku khulumela. U ta ti fundhela kwahala kokwana. Loko se hi ri phephe kokwana. Ndzi te ndzi ku joyini, ho, vo ndzi nyika bege leyi, ho ndzi vondzisele Bibele ya me kona. Loko va heta so, hi nga vanhu va ku havulahavula vakhegula, hi kwahala minqombhotini loko hi tshame kona. Leswiwa. a nyiko to phuza hi xona swi tsakisa sweswi ho a ni nge ku nyiki swi lava u tijoyinela va ta ku nyika ta we n'wini u tlhe u vuya u hleka u ta ti lasela ku hala ni hambani na swo hisa yini hi swo hisa hisi swe ku ni phamela ni ku ni i wa vonaka yeluya ya a nga ha vonaki sayina i tlhela yima ku ni ta n'wi nyika komichi ya mi ya mahala a nge yi kumi va kati hi phela va ni tlwini we a bekelewa swikhongeleni va twa hi mehe to va slap ndi ku bibele ya mehe ha na mfuku ya foni kwala kerekeni mfundhisi wa mehe i ta joyina to nene kereke ndi ya va nyika tizwa oxoko byi le ka 064 755 5674 kasi eka websayi hi vakhandle group